myaka erikurenga ikumi na gumwe abantu kuruga omu gomborora eya Sanga omuruka ogwa Kakagate bataine mashanyarazi ag'okubaasa kubahwera omu kupampinga amaizi agu baahaibwe ab'amaizi marungi omu mwaka gwa enkumi ibiri na munaana abarugireho baatunga empabuhwezi kandi eizooba erya nyomwabazyo habaireho omukoro ogw'okutongoza amashanyarazi aga. Kafooko Yiga, ori chairman wa nrm ahabwe gomborora ya Sanga sub county yashaba abantu okureeba ngu bakuuma ebintu bya government nka amashanyarazi, amaizi ngu ahabwokuba obushuma bwebi niburetaho obworo ahamwe na neibura ryemirimo. Nsiibire aha kwiha akasese. Ningambira abanyakakaga ati, Kureeba ekikondo ei kyemereire omu maisho g'omutaka, kukikuuma hatagira owaakitemba akaihaho ewaya akagitwara, ahabw'okuba egi porojekiti n'eyaitu, baaheza kwiba ewaya ezo nitwiza kuba twafeerwa. So abataka ka nimbeehanangiriza kureeba ngu amashanyarazi baagataasya, baabaasa kutandika entaasya ey'okukora za saaluuni, ey'okwotsya ebyoma, ey'okwotsya enyigi kureeba ngu twagakozesa turikwihamu eby'entaasya. Kafooko yagira ngu nk'abantu baashanga Baashemererwa ahabw'okuba empabuho ezi okushaba amashanyarazi agarikuza kubayamba okwongyera entaasya omu maka kandi garikuza n'okuyamba omu kwongyera omutindo nana omuhendo ogw'amaizi. Nk'abanyashanga twine okushemererwa ahabwa purojekiti y'amaizi eyatandikirwe gavumenti kwonka tukatunga abantu abarikukunda eihanga n'okukorera abantu abaabaasize kuroobinga tukareeba ngu twatunga amashanyarazi agarikubaasa kupambinga amaizi agabaire gaatubeereire ekizibu ahabwa fuel erebiire negyenda munonga nabataka batakubaasa sente so tukatunga just omutaremwa akabaasa kurobinga akaturetera amasanyarazi agariyo nigatambura arikukozesa okubaasa kwe kureeba ngu eri izooba ewaya zatandika kutemba aha bikondo. Bo abantu bwanyima y'okureeba amashanyarazi aga garikutongozibwaho bashoborora ebizibu ebi batwire barikurabamu na munonga omu ibura ry'amaizi ahamwe n'amashanyarazi. Mbwenu itwe tube twine okunyigisirizibwa munonga nk'abantu ba kakagate na munonga itwe abakazi. Omuntu oruga omu musiri shaaha nka mukaaga kuza kuza kuronda amaizi tubonabona munonga kwonka mbwenu obu twafuna amashanyarazi nimba ngu ekyo kyahwaho. tube twine enaku y'amaizi, tube twine enaku y'omwirima, beitu nomara kuriira ebyokurya omu mwirima. N'embeera mbi y'amaizi, titwine mashanyarazi, itwe twine eby'emikono ebi twashomire eby'ekiharaani, hati twafuna overall ka finishing nituba twatereera. Reero amaizi gaabaire nigatuteganisa munonga, itwe mbwenu tusiima Josamu, tutaine ki toraamuheereze ku iwe ni Ruhanga wenka oraamutujumurire.
Otaine sente nk'omworo arikukuhemba akataara na ka candle, tube turi aho twareeba. Ruhanga ku oku akora ebye, yaareeta amashanyarazi. Nyowe ninsiima Ruhanga kureeba ngu twaza kwa Kakagate. Kembabazi Stella orikujwekyera abantu ba Kakagate aha gomborora yaayoreka oku abantu obwa hati barikuza okukurakurana gye. Nibakutaho kwonka gaba makye ahabwatizo. So ku batandikire eby'amashanyarazi twashemererwa twamanya ngu twaza kutunga amaizi ahoori hoona itwe nk'abakazi noomanya ngu nitwe tukutaha. twashemererwa twakyegyeka twaguma tutegyereza amashanyarazi hanu hanu hanu kugira ngu getamburire wena wena amaizi gagire ki abantu bagabone then hati twagira ngu enda yazagwa oh hariho ekindi eki ngu kyokwenda kugamba yazagwa weva ogu orikugagambirira niwe ogaretsire gavumenti egatutekyire ebindi ebiturengaho aho. Joka Mutaremwa Oyambire abantu abo omu kureeta amashanyarazi aga ashoboreire oku arwanire orutaro orw'okureeba ngu abantu baagira obuyambi obu baatunga.
Abasaveya baija baasaveeyinga, baakora ripooti, baagigarura omu gavumenti, gavumenti yaapuroguraaminga kureeta kunu ey'amashanyarazi. Ebikondo ku byaizire, haimuka guruupu emwe ngu eby'ebikondo we naabireeta ata? haazamu ebigambo bingi naagira nti ekikuru n'abantu bakaka gate na munonga asanga n'ebicweka ebyetoroire okutunga amashanyarazi. Ogu yaayongyera yasiima gavumenti ahabw'okuhitsya abantu baayo obuheereza. Mbwenu niinyenda kusiima gavumenti ya Purezidenti Museveni. Amashanyarazi tinkozire mu nshaho yangye gabura ngu ngabareetere. Nimba nimbabaire. Kwihaho ku naamanyire ekizibu ekiriho ekyangye naaza omu gavumenti naatayo kushaba kwangye.

Shanga nk'egomorora ahamwe na n'emyanya egyetoreire erimu rwabaraata. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky TV ag'enshonga.